Fir-rokna li jmiss, se nwasslulkom aktar tagħrif dwar kitbietu.
Henry Holland twieled fl-1957, trabba l-Furjana u huwa marbut ħafna fil-fatt mal-Furjana uħud mill-iktar xogħlijiet importanti tiegħu bħal il-ġrieden, il-ġnien, eh, jirreferu direttament għall-Furjana, għall-ġnien tal-argotti, il-gotti. Studja l-Ingliż fl-università u ggradwa fl-1978, u l-influwenza tal-letteratura Ingliża tinħass mill-ewwel fil-poeżiji tiegħu, speċjalment ikolli ngħid fil-poeżiji tiegħu. Fl-1982 imbagħad ippubblika l-ewwel poeżiji tiegħu bil-Malti f'ġabra ta' poeżiji flimkien ma' awturi oħrajn li kien jisimha Nisġa. Imbagħad fl-1996 ippubblika dan ix-xogħol L-Artist tat-Trapiż, xogħol li kif kif kif tistgħu taraw huwa xogħol verament żgħir li ta' tieħu l-impressjoni li huwa x-xogħol ta' xi ħadd li għadu qed jibda jew ta' xi ħadd li li ma tantx kiteb. Imma fil-verità il-konċiżjoni ta' dan ix-xogħol taħbi inċiżività kbira, taħbi sustanza kbira. Għax f'dawn il-ftit poeziji li huma verament il-krema tal-krema biex ngħidu hekk, eh, Henry Holland jiġbor l-ironija straordinarja tiegħu, l-attenzjoni tiegħu għal ħajja ta' kuljum, għad-dettalji tal-ħajja ta' kuljum u minn awturi bħal minn poeti bħal Philip Larkin u Seamus Heaney li jieħu mhux biss l-ironija, mhux biss din il-kwotidjanità, din l-attenzjoni tiegħu għall-ħajja, għall-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum, imma anki l-ħila li minn dawn id-dettalji tal-ħajja ta' kuljum Jara l-ironiji l-kbar tal-ħajja tagħna, tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna biex ngħidu hekk. Wara l-1996 meta ħareġ L-Artist tat-Trapiż, bdew joħorġu mbagħad poeżiji u novelli ta' Henry Holland f'pubblikazzjonijiet differenti, speċjalment ippubblikati minn Inizjamed, u allura fis-sena 2000 u fis-sena 2002, Dehru poeżiji bħal Is-Salvatur, Wirt, Forsi, imma dehru wkoll in-novelli tiegħu Il-Baqta, Il-Ġrieden, L-Abbati. Bdejna naraw imbagħad il-lat l-ieħor tal-kitba straordinarja ta' Henry Holland. Il-fatt li huwa isem illi n-nies ma tantx jafuh, anki n-nies li huma midħla tal-letteratura Maltija. F'dan is-sens ma jfisser xejn għax Henry Holland huwa kittieb ta' sustanza kbira, huwa kittieb illi il-vuċi tiegħu tingħaraf mill-ewwel. L-ewwel darba li rajt lil Mintoff kont qiegħed nilgħab fuq l-għatba tad-dar. Filgħodu kmieni naxxru l-iżgħar minn ħajt sa ħajt. Ittri kbar, ħomor nar. is-Salvatur. It-triq tferfer bi stennija. Ġej, ġej, ġi! Ġewwa! nebħet it-sija. Jien tnikkirt. Qasir, bil-pipa, tad-demm u l-laħam, ta' veru. Ta' madwaru għalenija. Viva s-Salvatur ta' Malta! Viva l-Perit! Waqaf quddiem tax-xaħmija, tat-tewmija. Ħa b'idej Ċikku li jżomm xemgħa quddiem wiċċu. Ċikku beka. Għanna ma ġiex. Aħna t-tfal ta' Borg Olivier. Ziti ġibditni minn widinti. Imma għala? Temmatli Santa tar-Redentur, Busu, dak is-Salvatur! Diffiċli, diffiċli tidentifika kwalità waħda illi timmarkah biex ngħid hekk, illi tagħżlu minn awturi oħrajn, għax naħseb li hemm numru ta' fatturi. Jista' jkun li l-kwalitajiet straordinarji tiegħu jidhru f'poeżija, pereżempju, bħal Il-Ġnien, waħda mill-iktar poeżiji mm, sħaħ biex ngħid hekk tiegħu, waħda mill-iktar, mhux se ngħid maturi għax huma kollha poeżiji maturi ħafna, li jħarsu ħafna lejn it-tfulija imma minn perspettiva verament matura. Matura mhux biss bħala bniedem, mhux biss il-viżjoni tiegħu hija matura, imma għandek ukoll il-kitba matura ta' bniedem illi verament ħadem fuq kull kelma, fuq kull virgola, fuq kull vers tiegħu b'mod attent ħafna, tinduna mill-ewwel illi l-kitba tiegħu hija inċiżiva għax ir-relazzjoni tiegħu mal-kelma hija relazzjoni ta' rispett kbir, ta' dixxiplina kbira u fl-istess ħin relazzjoni maġika għaliex bil-poeżija jirnexxielu jagħmel dak illi